Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu wideomda siz bilen AutoCAD-iň Align buýrugyny göreris. Modify menýusyndan şu ýerde aşakda görýän buýrugymyz. Align size mysallar bilen düşündirsem. Meselem, C enter diýdim. Şeýleräk bir circle çyzdym. Radiusyny näçe berelim? Şu wagt hiç hili bilemok. Hökmanam däl. D enter diýdim. Şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Enter diýip yaptım. Tere enter enter diýdim. Şu grany trimledim. Enter basdym. Bir sany maňa rektangl gerek. E, şeýleräk bir ölçegde rektangl gerek. Indi siz bilen e, move ondan soň rotate ondan soň şu ýerde görýän scale buýrugymyzy görüpdik. Rotate hereket etdirmek, Move hem hereket etdirmek, Rotate şol bir nokadyň töwereginde hereket etdirmek, Scale ölçeglendirme diýipdik. Bize şu ýerde Align buýrugy şolaryň hemmesini birlikde etmäne kömek etýär. Meselem, men şu çyzgyny şu çyzgyň şu nokadyndan başlap, şu nokady şu nokadyndan başlap we şu nokady şu nokadyna gelýänçä Men şuňa ölçeglendirip bilýän. Hat şuny rektangly süýndürýä aslynda şol bir çyzgy. Diňe süýndürmegem däl, şol bir nähili diýsem şol bir ölçegde meselem ininiň boýuna görä näçe prosent bolsa şol prosent hiç hili üýtgemän hem e, üýtgedip bilýäs ýa-da şu aralyga e, deňläp oturdyp bilýäs. Gysga ýoly ale, ale enter diýdim ýa-da gelip modifydan saýlap hem girip bilersiňiz. E, birinji maňa soraýan zady select object diýýär. Maňa hereket etdirmek isleýän obýektimi soraýar. Geldim saýladym. Enter diýdim. Elaýnyň şular ýaly bir ulanyş ýerleri bar. Has dogrusy ugurlary bar. Meselem, iki ölçegde hem üç ölçegde, two D, three D, hökmünde biz islendik ýerlerde ulanyp bileris. Meselem, iki ölçegli çyzgylarda biz şu iki nokady berip ulanyp bilşimiz ýaly, üç ölçegli ýagdaýda hem üçünji nokady hem berip biz şuny ulanyp bilýäris buýrugy. Maňa soraýan zady şu, specify first source point diýýä. Maňa birinji çeşme, birinji esasy nokadymy saýla diýýä. Men näme etmek isleýän? Şu çyzgyny şu çyzgyň üstüne gelip oturtmak isleýän şu çyzgy boýunça. Şu tarapyny şu tarapyna degjek görnüşde. Geldim şu nokady saýladym. Maňa ikinji nokadymy saýla diýýä. Specify first destination point diýýä. Path orta. Maňa Urny, hat ursy barmaly nokodyny maňa soraýa. Gelip şu nokody saýladym. Soň maňa diýýä specify second source point, maňa ikinji çeşme, hat ursy, asyl nokodymy saýla diýýä, hereket etjek nokodymy. Geldim şu nokody saýladym we edil şu nokody saýlaşym ýaly soň ikinji oturtmaly, oturtmak isleýän nokodymy saýladym. Geldim ikinjini saýladym. Şu ýerde maňa specify third source point soraýa. Maňa üçünji nokody hem soraýa. Men bu ýerde. Ulanyp ýa-da ulanman bilýän, has dogrusy, ulanyp ýa-da ulanman däl, men iki ölçegde ulanyp bilýän ýerim, aslynda iki ölçegde-de ulanyp bilýän, ýöne iki nokat maňa iki ölçegde şu çyzgyny şu çyzga oturtmak üçin ýeterlik derejede maglumaty AutoCAD-e berýär. Eger üç ölçegli çyzgy çyzýan bolsak, üçünji nokadyny hem berip biz şol nokada oturdyp bilýäs. Şu ýerde görşüňiz ýaly specify third source point diýýär, or continue diýip dowam et diýýär, ýa-da diýýär continue. Men enter basan ýagdaýymda saýlaman geçýän. Indi maňa şular ýaly bir ýagdaý soraýar, scale object based in align points diýýär. Maňa şu sazlanan nokatlama görä obýektimi scale edeýinmi, ölçeglendirewinmi diýip soraýar. Men şu çyzgy, şu çyzgy boýunda, şu nokatdan başlap, şu nokatda gutarar ýaly edeýinmi diýip soraýar şu obýektimi. Meňem isleýän zadym aslynda şol. Elbetde, Yes diýdim we şular ýaly ýagdaýa getirdi. Indi men. Eger-de No diýen bolsam, nähili bolardy? Ctrl C diýdim. Alt Enter diýdim, täzeden girdim Align-a. Geldim obýektimi saýladym. Enter diýdim. Şu nokady Şu nokada getir. Enter. Bir minut. Ale. Enter diýdim. Saýladym. Enter diýdim. Şu nokady. Şu nokada. Ve men şu eden ýalňyşlygymy siz etmezligiňiz üçin e, ýaňky näme üçin ýalňyşanym aýdaýyn. Enter basmaly, enter basan ýagdaýymyzda Align-y göni şu nokada getirip oturtýar. Gelip şunakadaýam şunakada gelip oturtdym. Indi men Enter-e basan ýagdaýymda maňa soraýan zady şul, ýaňky soragy soraýar, ölçeglendireýinmi diýýär, boýuny uzadaýynmy diýýär, eger men No diýen ýagdaýymda-da gelip şunakada gelip oturt diýýär. Munuň sebäbi hem näçüp aşaky nokada oturtmady ýa-da merkezlemedi ýa-da şunakada gelip oturdagynyň sebäbi biziň birinji saýlan nokadymyzy esasy Buýruk hökmünde kabul etýändigi üçin gelip şu nokada oturtýar. Indi biziň has ulanyp biläýjek, hakyky durmuşda biziň garşylaşyp biljek bir ýagdaýymyzy size görkezeýin. Meselem, men bir sany gat plany çyzmak isleýän. Rectangle diýdim. Müňe tap müňlük bir Rektangl çyzdym. Gelip şeýleräk oturtdym. Näme üçin sen bular ýaly ýagdaýda bolduň? Ha, dogry. Ctrl Z diýdim. Delete rectangle. Muňa müňlük. Geldim, şu ýerden top diýdim. O enter diýip 10 mm çyzgymy ofsetlemek isleýän içe tarap. Men şular ýaly bir ýagdaý etmek isleýän. Men şu bir jaýymyň ýa-da bir otagymyň gat plany diýip pikir edeliň we men şu ýeri iki sany ýa-da bir sany hiç tapawut edenok. Bir sany ýatak ýerini men şu ýerik krowady şu ýerik getirip goýmak isleýän şu tarapda meselem kelle tarapy şu ýerik gelýän görnüşde şu stena dik bir sany krowat getirmek isleýän. Gelip siz şu ýerden DC enter diýip çykdym ilki offsetden. DC enter diýip şu ýerden en az diýdim Design Center diýdim. Conspace Plainly Block. Hawa, şu ýerde. Şu ýerden men bir sany şu Bad Queen-imi gelip tutup, e, ekranyma çekdim we goýberdim. Gelip ýapdym. Indi men şu ýanky aýdyşym ýaly, e, stena dik görnüşde ýerleşdirmek isleýän. Birinjisi men bu Krowadymyň tarapy ýalňyş, rotate etmeli bolýan, soň ondan soň scale etmeli bolýan, soň move hem gerek bolup bilýä. Men şularyň hemmesini bir gezekde etmek üçin näme edip bilen? Men şu ýerik geldim çyzgyma. Bir sany le enter diýdim. Şu çyzgyň meselem niräk ýerleşdirmek isleýän bolsaňyz şol nokada Şol ýerden dikine bir çyzgy çyzyp bilersiňiz. Üstüne siz başga bir ýerik ýerleşdirmek isläniňizde, meselem, şu çärýegine şu çyzgynyň dörtden birinji bölegi ýa-da ikinji bölegi, meselem, şu ýeri ýa-da üçünji bölegi diýip, islän ýeriňize ýerleşdirip bilersiňiz. Gön, men size kän uzatmazlyk üçin wideony merkezine göni ýerleşdirmek isleýän. Geldim şu midpointine. Meselem, bir sany krowadyň boýy näçe bolup biler? Iki metr ýigrimi santy bolup biler meselem. Men geldim iki ýüz ýigrimi diýdim. Enter diýdim. Enter basyp çykdym. Men şu ýerden L-line ulanyp hemmesini gaty aňsatlyk bilen şu ýerik ýerleşdirip bilýän şu krowadymy. Geldim. Ale enter diýdim. Şu çyzgymy saýladym. Soň enter basdym. Birinji nokadymy şu nokady şu nokada getir diýdim. Ikinji nokadymy? Midpointmi? Hawa, midpoint. Geldim şuna, şu nokada getir diýdim. Soň enter basdym. Scale edeýinmi diýip soraýar, ölçeglendireýinmi diýip soraýar. Şu line görä men hem elbetde ölçeglendir diýip yes basan ýagdaýymda. Şu ýerde görşüňiz ýaly şu krowadymy şu ýerik ýerleşdirdi. Görşüňiz ýaly, gaty, nähili diýsem, peýdaly bir buýruk. Gaty ulanmana has, nähili diýsem, höweslendirýär buýruk aslynda. Hemme işi birlikde hem has çalt etmek birazjyk motiwasiýa berip bilýär. Sizem yzygiderli gaýtalap, ýadyňyzda galar ýaly saklasaňyz, ýadyňyzda gaty gowy bolar özüňiz üçin. Elaýyn buýrugy hem şeýleräk. Häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň indiki wideolarymyzda görüşýänçäk.